Сәлам дуслар! Ничек хәлләрегез? Безнең барысы да яхшы. Менә бүген безнең өйгә бер почтальон килде, Әлфия исемле. Безгә менә шушындый коробка, посылка алып килеп тоттырды. Хәзер без аны бергәләп ачып карыйбыз, чөнки мин аның эчендә нәрсә икәнен белмим. Почтальон Әлфия миңа сер итеп кенә әйтте, бу бүләк безгә фанатлардан диеп. Шуңа күрә мин инде дулкынланып, дулкынланып шушы бүләкне ачасым килә сезнең каршыгызда. Ой-ой. Ике тәпи төшкән. Ой, рәхмәт инде чын күңелдән. Укыйм әле монда менә. Бик матур сүзләр дә язылган, безгә инде монысы. Илдар Равилович Гүзәл Аскаровна дигәннәр.

Иң мөхиме, ваш фан-клуб дигәннәр. Хәм кемнән килгәнне менә хәзер монда язылгандыр инде, укып китәм. Хәм рәхмәт сүзләребезне дә шулай ук аларга белдерәбез. Элина Аслямова, Караиделдән, Ринат Шәяхметов, Уфа, Гүзәл Юнусова, Альметьевск, Алина Хасанова, Стәрлебашево, Рамилә Миннемухаметова, Агрыз, Айдар Газизуллина, Альметьевск. Ай. Барысы да берләшкәннәр бит, әй! Эльвира Кашфуллина, Уфадан, Илүзә Хәкимова, Стәрлебашева, Айгөл Гафаранова, Казан, Юлия Яваева, Пенза, Алия Ямашева, Челябинскидан башлап, һәм Диләрә Зайдуллина, Альметьевск. Ну, без, бу безнең инде мәңгелек, мәңгелек фан-клубтагы дусларыбыз, һәм инде чын күңелдән менә мең-мең рәхмәтләребезне әйтәсем килә Илдар белән икебездән, әлбәттә. Менә куйыйм әле монда. Күренеп торсын. Нинди матур башмаклар төшкән. Ә менә монда ничек куялар микән моны? Хәзер бергәләп куеп карыйк әле. Чәчкәдер инде бу. Берәр күлмәкләргә минем бик килешер бу. Берәрсе тырышып ясаган инде моны. Әйдәгез. Кишам. Вәгъдә бирәм, берәр күлмәк белән мин бу әйберне сәхнәгә киеп чыгачакмын, Алла бирсә. Бик матур. Кул, кул белән эшләнгән эш күренеп тора. Аха, монда әйбер күп, монсы сер булып калсын сезгә барысы да. Ә инде азактан нәрсә әйтәсем килә? Менә ничек кенә булса да, э, һәрбер әйбер күңел белән эшләнсә, ул менә шуннан да зуррак, шуннан да кадерлерәк әйбер булмый. Мин уйлыйм, менә безнең фанатларыбыз, дусларыбыз чын күңелдән җибәргән менә шушы бүләкләрне без кабул итәбез. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Инде без әлбәттә сездән мондый бүләкләр көтмибез. Шуңа карамастан, бу инде Безне зурлау, безгә карата зур игътибар, дип аңлата. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәт. Сез инде уйламагыз, без теге бер ел хәзер сезнең белән булмыйбыз, юкка чыгабыз дип, ул дөрес сүз түгел. Без һәрвакыт эштә, беренчедән, һәм инде, әлбәттә, без Илдар белән сезнең өчен бик күп могҗизалар әзерлибез икенче сезонга, бик күп яңалыклар әзерлибез. Һәм шуңа күрә. Мин уйлыйм, икенче киләсе сезоныбыз безнең тагы да кызыклырак һәм тагы да яхшырак булачак. Шуңа күрә мин инде барыгызга да зур-зур сәламнәр җибәрәм. Иң беренче безнең ике ике кызыбыздан һәм, әлбәттә, яңа туган кечкенә Самирдан сезгә зур рәхмәтләр һәм зур сәламнәр җибәрәм. Шулай ук Илдар Равиловичтан зур сәлам сезгә барыгызга да һәм, әлбәттә, миннән.